Gwestai nesa ydi, dwi isio croesawu ydi Elgan Jones, cyn ddisgybl o Ysgol Glan Clwyd, a ma rai fi hefyd ddeud cyn fyfyriwr o'n cwrs ni ym Mhrifysgol Bangor. Um, Deitha ni gyntaf, please Elgan, lle ti'n gweithio a be ti'n gneud o, o ddydd i ddydd o'n? Be di dy job di?
Right, na i drio neud hwn mor sort of cryno dwi'n gallu, I suppose. So dwi'n gweithio fel, um, y job title fi di Graduate Mechanical Design Engineer yn Q-Optic yn Llanelwy. So wrach bod disgyblion Ysgol Gan Clwyd mwy ffamiliar efo fo na rei ysgolion arall, ond um, so mae'r cwmni'n neud, um, mae'r cwmni'n global, um, mae'n rhan o cwmni mwy o'r enw Accelitas efo sites yn America ac uh, Far East ag Ewrop hefyd. Um, so maen nhw'n mainly yn gweithio efo um, gole, so yn rhywbeth wneud efo gole. Um, a mae Ciotig ei hun mainly yn y, yn y aerospace a defence sort of sector ochr o hynna. So yn Ciotig mae'n un rhan o'r busnes yn, yn ffocysio ar yr aerospace ochr, so yn gwneud pethau fel um, head of displays i, i military a commercial aircraft, um, a mae'n hanner arall yn gwneud uh, land products, so pethau fel um, thermal a night vision weapon sights ag uh, handheld surveillance systems a pethau fel e. Um, so, fel mechanical designer, um, dwi'n sort of, mae yna wyth o'n wneud ymwneud yn gweithio yn yr adran dwi yn. So, dyn ni'n gweithio fatha um, sort of multidiscipline team o fewn project. So, fysa fi, uh, fel mechanical designer, fysa ni'n uh, dod ar whole bob aspect o'r tîm bron at ei gilydd i roid o fewn i product sy'n market ready. So, pethau fatha optical design, uh, electronics, uh, manufacturing, um, pethau fel ei gyd package o fewn i product sy'n barod i fynd ar y farchnad. So, um, um, so dwi'n dwi usually gweithio ar, wel, mae'n dibynnu ar y design, ond da yn y tri o projects gwahanol ar yr un adeg, um, mewn teams gwahanol. So ma'n dibynnu ar y dydd rili, wrach ar un dydd swn i'n sgetsio yy concepts newydd allan ar bapur, um, neu'n gwneud foam models a 3D printio concepts gwahanol ar gyfer bids newydd neu um, prod product newydd mae'r cwmni eisiau dechrau gwneud, um, neu ar y prosiect arall, dwi'n wedyn sy'n gallu bod um, ar prosiect sy'n slightly bellach lawr y, y, y, y llinell sydd probably yn agosach at fod yn production, so yn gwneud mwy o sort of uh, CAD, detailed design, design for manufacture, sort of ochr testio, um, bob math o bethau really. So diolch just yn, I suppose, diolch just yn eistedd lawr ar CAD screen trwy dyd, dwi'n gwneud lot o bethau gwahanol. So dyna beth sy'n am y job really. Um, so fi'n dweud. Fe fynd â chdi nôl i gychwyn data, Bilgan, Odd 'na lot o eiria' fan 'na 'de fysa'n gallu codi ofn arna fi a a dwi'n hannar gwbod am be' ti'n sôn amdano fo. Mae o'n swnio yn swydd eitha technegol, reit? Yym manwl, yym costus. Ond y cwestiwn dwi isio gofyn... Ia. ...i chdi mewn ffordd fysa faint Faint o'r maes yna oeddach chdi'n ymwybodol ohono fo cynt, neu faint oeddach chdi ddim yn wybod, a faint oedd rhaid chdi ddysgu wrth gychwyn y swydd? Yym, a fysa chdi, ar un llaw, wedi gallu peidio trio am y job achos bod chdi'n meddwl bod o, o, dw- dwi'm yn gwybod be 'di hwnna felly 'na i ddim trio. Ia?
Ia, yeah, wel, dwi'm yn gwybod. Dwi wedi bod yn gweithio yma am bron i flwyddyn o'n, a dwi'm yn gwybod hanner am, am, be, am beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n ma mor... Mae'n andros o advanced y beth sy'n mynd on yma. Um, mae'n andros o... Mae'n cymryd amser i ddysgu bob peth. Ond, um, wel, oedd yn codi braw yn y fi, yn y fi'n trio dod yma, cos fi ddim yn meddwl bod fi digon da i ddod i cwmni sy'n neud pethau mor um, technolegol a, a fama. Ond, um, O'dd o'n helpu bod gynna i ex- bo' fi 'di trio, bo' fi wedi bod yma, dwi gwbo bo hyn yn un o'r cwestiyna arall ti probably isio ofyn ond yy bo' fi wedi bod yma fatha apprentice i gochwyn efo so dwi'm yn me'wl os fi ddim 'di gneud y hynne then 'w'rach sa fi ddim probably ddim o fod i roid yym grounding i fi mewn optics cyn i fi ddod fatha designer yma so o' hynne probably'n helpu ond yym dwi me'wl attitude 'di lot ono fo yym nes i dangos interest yn y cwmni yym heb nhw fod efo job i adfyrtaisio. So wedyn ma' hynna'n deud lot am rywun yym yn lle bo' nhw'n jyst yn trio am job jyst because ma' 'na job yeah. yna. Um, nes i ddangos interest yn y cwmni a dangos bod fi willing i ddysgu am be' ma' nhw'n neud wedyn yn yr hyn yn weithio allan i ni, I suppose. Cyn i fi ofyn yr, yr, yr cwestiwn ti'n gwybod sy'n mynd i ddod wan, ond eto fatha, dwi jyst yn trio meddwl, os byswn ni yn ddisgybl wan, lle da chi, y gynulleidfa'n gwylio ni, y negeseuon swn ni'n gobeithio fysa chi'n cymryd ydy sawl cyfle yn eich, yn eich bywyd chi o hyn ymlaen lle newch chi ddim drio rhywbeth jyst achos, achos bod o'n codi ofn yna chi. Da ni gyd yn euog ohono fo. Um, Ond sy'm rai chi fod yn ofnus ohono fo, ia? Eto y meddylfryd 'na dwi'n meddwl o mynd amdani, rhoi dych hun yn y sefyllfa lle mae'r cyfla'n agor y drws i chi fatha nath Elgan yn fan'na. Do'dd y cyfla 'im yn bodoli rili, do'dd y drws 'im yna, heb sôn am gnocio'r drws. Nath Elgan mewn ffor adeiladu ella 'i ddrws 'i hun er mwyn ca'l y cyfla yn y cwmni. Yym ond be ma' nhw'n galw fo'n Saesneg, the c- outside of your comfort zone, ia? A ma' hwnna mor, mor wir. Os 'dan ni jyst yn aros yn o fewn y be' sy'n saff, yym, yna 'dan ni ddim yn mynd i, yym, 'dan ni ddim yn mynd i ehangu a tyfu a datblygu mewn ffor. Yym, o ran y... Nes di gyffwrdd arno fo fan 'na, Elgan, so nes di ddechra fel prentis, so nes di gym- nes di ddechra fel prentis yn y cwmni, ffi- ffeindio ella bo' ch- bo' chdi'm cweit yn mwynhau o, a wedyn gorffan y cwrs yna, cychwyn cwrs gradd. So dwi siŵr fy' 'na amryw o ddisgyblion yn meddwl yr un peth efo chdi, ydw i isio neud prentisiaeth ta ydw i isio neud yym cwrs gradd? So ella yeah. jyst sgwrsio efo ni am chydig am be' 'di'r gwahaniaeth a be' nes di fwynhau a dy benderfyniada di mewn ffordd.
Ie, yeah, so pan o fi'n ysgol, um, oedd, oedd gennau'n bwriad o fynd i um, prifysgol bob tro neu yn y sôn wrth fi amdano fo, gynnau ddim interest yn fo o gwbl. Dwi'n siŵr iawn pam, ond um, oedd fi'n cael drws bob tro, fi ddim eisiau, oedd gynnau'n interest mewn mynd i prifysgol, sy'n sy fair enough. Yym ond dwi'm yn meddwl fi ddim yn gwybod pam. So nes i jyst decidio yym so nes i jyst decidio o 'nai jyst mynd am apprenticeships then. A wedyn nes i digwy- yy digwydd yy ca'l cyfle i ddod i i Q Optic i fod yn craft apprentice yym sy'n fath o grêt yym nes i ga'l foot in fewn i'r cwmni wrth neud hynna a wedyn o' fi ar y shop floor yn rhedeg See Eye Sim machines so nes i dysgu lot fawr iawn yn yr amser a fi yna, ond fi hyd yn gweld fy hun yn sort of mwy attracted tuag at yr ochr dylunio ohono fo, o fi hyd eisiau gwybod uh, pam oedd y darn yma'n cael ei wneud fel oedd o, um, yn lle na just yr, as, yr aspect gwneud ohono fo. So wedyn, nes i ddesaidio um, ar ôl, ar ôl uh, bach yn yr apprenticeship bod fi eisiau newid yn bach a mynd i wneud cwrs gradd yn lle, Yym so dwi me'wl heb so fi probably ddim yn y lle ydw i ŵan os fi ddim 'di gneud yr apprenticeship dechre'r apprenticeship 'ne gan bo' hwnne aru hwnne gneud hynna allow i fi ga'l internship yma rhwng yy blynyddoedd yym ch'mo' rhwng second a third year o gradd fi which aru yym yn y test engineering a wedyn aru hynna allowio fi ga'l probably ga'l y job yma wedyn so... Ie. Mae'r ffaith nes i ddim cario mlaen yn lle nes i efo'r apprenticeship, um, diolch really hwys, dwi dal di uh, endio fyny mewn lle eitha da, so dwi'n meddwl, probably, yr advice gynnau ydi, nes i just trio beth, a wedyn decide, a wr, ach di hwn ddim i fi, a wedyn just mynd i, mynd i wneud beth arall, as long as bod fi'n committed yn beth bynnag o fi'n neud, do'dd o ddim rili bwys. Ie. Yym fatha dwi'm yn me'wl bo' pobol os 'dyn nw'n mynd i neud rwbeth dylwn nw ddim jyst dal i sticio fo 'c'os ma' nw'n me'wl bo' mam a dad yn mynd i flin os 'dyn nw'n os 'dyn nw'n gadal. Ma' ma' hwnna'n ddiddorol 'c'os dwi 'di bod yn sgwrsio wsos yma 'c'os ma' blwyddyn un ma' petha 'di dechra setlo lawr rŵan 'dan ni ryw saith wyth wsos i fewn i'r flwyddyn gynta A os os os 'di rywun yn cael woblar, ma' nhw'n sort of cael woblar rŵan o cwestiynu, O, yd- ydw i ar y cwrs iawn? A a dwi bob tro'n gofyn, Pa- pam ti yma mewn ffordd? Pw- pwy sydd... p- Wyt ti yma achos bod chdi isio bod yma, ta wyt ti yma achos bod rhywun arall isio chdi bod yma, ta b- be' ti isio neud? M- a a mae o mae o'n Os os da chi'n ista fanna disgyblion Gymru anwyl yn teimlo yn mewn penbleth ac yn confused, mae hynna'n naturiol, felly peidiwch â poeni am hynna. Um, reit, Elgan, dwi am... Mae gen i un cwestiwn wedi dod i fewn. Um, uh, mae yna ddau, actually. Mae, mae yna un cyfle, achos nes ti ddeud bod o'n gwmni rhyngwladol, gei di gyfle ti'n meddwl i drafeilio? Gei di gyfle i fynd i'r adrannau eraill os bys eich ti isio?
Yy probably ma' nhw wedi de- obviously gan bod y pandemic a bob peth... Ie. ...ma' 'di sort of rhoi halt ar pretty much bob peth ond yym ma' ma' ma'n dechre yym sort of dechre fyny eto ond ma' pobol yn mynd i yym yn yy i dramor yn eitha um, aml. Obviously mae sales a marketing yn mynd lwyth gan bod nhw'n eisiau mynd i weld cwsmeriaid, ond weithio maen nhw'n, mae engineers yn mynd weithiau. So, mae yna gyfle i wneud o, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi Mae wedi deud yeah. bod yna gyfle. Felly eto, a, a dwi'n gwybod, o'n i'n sgwrsio fo Wyn gyna, doedd yma Wyn di bod yn gweithio allan yn Awstralia, a mae rwan yn Llundan, felly mae o'n un o'r pynciau na newch chi astudio, mi all fynd, ni, mi all eitho fynd â chi i rwla yn y byd os da chi'n dymuno, ni, mi allwch chi aros yn eich milltir sgwâr a cyfrannu at eich cymdeithas a'ch cymuned lleol yn yr un mor hawdd um, ar ddau drywydd, me, me beth bynnag sydd yn eich um, siwtio chi um, mewn ffordd. A yna un cwestiwn arall, dwi'n gwybod os dwi'n fod i ofyn hwn, achos mae lot o'r gwaith da chi'n gwneud yn eitha cyfrinachol. Um, So o's 'na rannu syniada ta ydi o'n reit gyfrinachol? Os 'dach chi'n gneud stwff ar gyfar yr fyddin a'r yym be' ti'n galw fo'r sector amddiffyn yym f- faint o hwnna t'wbo' be' 'di'r sort of diogelwch? Wt ti'n ca'l sgwrsio am dy waith pan ti'n mynd allan efo dy ffrindia ta 'di wnna no go?
Dwi me'wl bod o'n ma'n wir i lot o... Yndi. ...yym product design sort of cwmnïau, dydy pobl ddim eisiau rhannu be maen nhw'n neud rhan fwyaf amser tan maen nhw'n barod i rannu o. So dwi'n meddwl, diolch yn wahanol i lot o hynna, ond we, mae'n angen bod yn ofalus, obviously, ond um, yeah, mae'n ma ma adio perk i'r job, I suppose. Mae'n eitha exciting mewn ffordd o stuff, stuff dwi'n gwneud, diolch yn stuff mae lot o bobl yn dod ar draws usually, so A mae siŵr bod o'n reit neis, Elgan, os ti ddim eisiau sgwrsio am dy waith, fe dwi wedi just dweud, dwi'n methu sgwrsio am yng ngwaith, sori, na ni wedi siarad am beldroed, please, so... mae, mae hwnna hefyd yn uh, osgoi y cwestiwn yna. Um, gwych, Elgan, diolch yn fawr iawn i chdi. Nawn ni, um, nawn ni gloi'r darn bach yma, ar, a dyn nawn ni dynnu chdi nôl i fewn ar uh, diwad.